السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے سس دوست اب آپ سب ٹھیک ٹھاک تندرست فٹ فاٹ ہو سن آج دا ماشاءاللہ خوبصورت جیاں خوبصورت جیاں خوشی دے نال ولاگ کیتے سٹارٹ بڑا پیارا جیاں میں آدھا ویور بارش پوندی کھڑی ہے بادل آئے ہن بڑے زور دے خوبصورت جے میں آدھا کہ بیورڈ آئی لو یو تھی گیا ماشاءاللہ خوبصورت جے موسم بنا ہے تے بادل آئے ہن تے بارش آندی پی بیور پھر آ توڑا بلاگ اسٹارٹ کر چکے بارش دے وچ بارش دے وچ میرے موبائل دے آگے پانی دے چلو کوئی گال نہیں بیور تے تساں دے دے پہ یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا خوبصورت جے بلاگ نال تے خوبصورت انجوائے جے نال ماحول دے نال موسم دے نال تے باقی تہاکوں اج دا خوبصورت جیہا ولاگ کرویسوں انجوائے تساں جیہڑے ویب یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے آلا جلد جلدی مریسو سبسکرائب تے اور اج دی ماشاءاللہ مزیدار ویڈیو کریسوں سٹارٹ گھر کھڑے تھے ویور بارش آندی پئی خوبصورت جیہا ماشاءاللہ موسم بڑا پیارا بن چکے تے اللہ پاک دی رحمت تھیندی پئی ہے خوبصورت جیہا نظام تھی گئے تے باقی تہاکوں سنارا اسوں سارے سرائیکی کلچر دا پاک ولیج لائف دے پیارے پیارے نظارے بادل زور سور دین تے میں آکھیا اپنی سنگت کوں پیارا جیا ولاگ اسٹارٹ کر کے ڈکھاؤ ویدر بڑا پیارا بنا کھڑے تساں ڈیدھے پے ہسو کہ بھرا تہاڈا بارش دے وچ انجوائے کریندا پے ماشاء اللہ خوبصورت نظام بن چکے تے تساں رہسو ساڈے نال تہاکوں اج دا ماحول ول چیک کرویسوں انجوائے کرویسوں پیارا جیاں تے میں آکھدا کہ ویور بھرا تہاڈے دا واکر وی گلا تھی گئے پانی نال۔ بارش نال چلو کوئی گال نہیں برا تھوڑا سپیشل پرسن ہے لیکن شکر الحمدللہ کہ اللہ پاک دی رحمت ہندی پیڈو سارے خوبصورت ہیں پودے بھی بڑے پیارے پیارے بن چکے ہیں تے بادل اتے فل جگ مگانا پہ بھر بارش تھی پہ بھی تیز تے برات والا وینا پہ بھی اندر تے باقی راسو نال تک وگا دا ویلاگ دکھے نے کیا ماحول ہے تے کیا نہیں فل تیز ہو گئے بھر بارش چیک کرو او مائی گاڈ واہ میرے مولا واہ

انہاں دی گندم دا کاشت دا ایشو ہوسی او بیچارے بڑے تنگ تھیندے پئے ہوسن اللہ پاک بارش ڈیوے اللہ پاک بے نیاز اے لیکن جیڑھے او مسلمان ہن نا ساڈے بھرا جیڑھے ساڈے سرائیکی بھرا ہن نا تے انہاں دی گندم دی کاشت تے گندم دی کٹائی دا نا سلسلہ جاری اے لیکن او بیچارے بڑے تنگ ہوسن ایں ٹائم تے ڈیدے پئے ہوے نا بارش دے پرنالے وی چڑھنے شروع تھی گئے ہن۔ اللہ پاک رحم کرے تے اپݨے صدقے کرم کرے تے باقی تساں ساڈے نال رہسو تاں کو پیارے پیارے انجوائے کرویسو پیارا خوبصورت جے سرائیکی بے ہلا سرائیکی سرائیکی ولاگ دے سرائیکی ماحول دے انجوائے کرویسو تاکوں پودے وی ہرے بھرے تھی گئے تے ماشاءاللہ گھر وی ور اساں کھڑے ہاسے تے بارش لے پئی ہے زور شور دی تے اساں آکھیا تاکوں پیارا جے ماحول چیک کروا چھوڑوں ایڈے دے پے وینا بارش دے وچ پانی دے وچ میں آکھاں کیا بات ہے۔ باقی رہسو نال ایویں پیارا جا سسکرائب کر چھوڑیسو ساڑا چینل تے جڑے رہسو نال تہاکوں ولاگ سرائیکی نظام سرائیکی ماحول ڈکھینے خوبصورت جا سرائیکی پروموٹ سرائیکی ولیج لائف تے نظارے تہاکوں ڈکھینے ویور۔ بارش ویور ماشاءاللہ زور دی آندی پئی ہے اللہ رحم کرے تے بادل اتے فل زور دے بنے ہن ساڑے اپنے پرنالے وی

کوئی گال نی چلو تکوں ویلاگ ڈکھیندے پئیں ہک منٹ رکو پانی اگو آ گیا ویور ہاں ہن ٹھیک ہے ویور بلور دے نا کیمرے تے پانی دی کڑی آ گئی ہے نا اس گل برور بلور لگ گیا ہے باقی ہن ماشاءاللہ ٹھیک ہے ویدر دیکھ گئے نا اوتے کمال ویدر ہے محبتہ ونڈنی ہیں سارے نال تساں اب سورج ہے نا پرنالے چرناٹیاں دے چلدے پئیں تے پودے ساڈے بھی ماشاءاللہ پیارے ہرے بھرے تھے ہیں

تھاؤں پٹیندی پئن پرلی سائیڈ دے عوام فصلاں دے وچوں تھاؤں پٹ کے لے ویسن اپنے گھراں نوں بل پورا سال کھاسن کام آسی بارش تو بعد اے نظام ہے باہر دا تے باہر آئے آسے بیل گاڑیاں ڈو ڈو کھڑیاں ہک دی جا دے ڈاند ریڑیاں ڈو ڈو کھڑیاں تے ہک دی جا دے تے ماشاءاللہ چل دے ہیں وال کیبن تے چل کے تاکو ماحول لکھے نے پیرا جیاں نار رہسو خوبصورت جیاں ویلیج لائف دا ویلیج بلاگ گھر ماشاءاللہ سنگت باہر آ گئے آسے کیبن تے کیبن شہزاد بھائی اور ہی کھولے ہوئی ہے تے پرلی سائیڈ توں ساڈی لاری وی آئی ہوئی اے بس وی آئی ہوئی اے جیڑھی ساڈے علاقے چلدی اے بارش توں بعد ویدر کجھ اس طرح دا تھی گیا اتے بادل بڑے پیارے پیارے لگدے پئن ڈیدھے پئے وینا خوبصورت جیہا نظام بنا اے تے تقریبا ہک وج کے کجھ منٹ نئیں ہک تاں نئیں سوری جمعۃ المبارک اے نا اج جمعے دا ڈے ہیں ایں گالو اذاناں وی ماشاءاللہ تھیندیاں پئن جمعے دیاں تے باقی اساں کھڑے ہیں اپنے پیاری جے جال دے تلے وانڈ دے درخت دے تلے تے ولاگ اپنا بنڑیندے پئے ہیں خوبصورت جیہاں۔ بدلاں دے ٹوٹے چیک کر لو بڑے پیارے پیارے لگدے پین خوبصورت بدل لگدے پین تاکو امید کرے سو تاکو ساڑا سریکی نظام سریکی ولاگ پسند آسی بادلاں دے وچوں گزردہ ہویا تے انشاءاللہ رہو ساڑے نال تاکو پیارے پیارے خوبصورت جے نظام دکھینے ویلیج لائف دے تے اور اللہ پاک اللہ پارو خیر اسا ہوں وان دے تلے کھڑے ہیں کہ جتنا ساڑی ویڈیو ویرل تھی سی اور انشاءاللہ تعالی ویڈیو ویرل ہے ساڑی اور ویرل ہی ویرل ہے باقی راسو نال محبتاں کرے سو سلیم کھوکھے والے کو سبسکرائب کرنا بھول سو نا اے جان دا درخت بان دا درخت ہے جال درخت ہے بہت پرانا بزرگ درخت ہے ہن دے تلے ساڈی ویڈیو وائرل ہے اور انشاءاللہ تعالی رہو نال تاں کو ڈکھینے اگاں دا ماحول پیارا جیاں

ویلکم ٹو بیک ویور ماشاءاللہ آ گیا سے کافی ٹائم تو بعد واپس تے ماشاءاللہ تاکو ویلاگ دا لگدا پیا اسی دل چاس خوبصورت جے ٹرین گاڑی ویندی پئی ہے سامنے مال گاڑی تے اساں کے سنگت کو دکھا چھوڑو پیارا جے ماحول کیویں دی ہے ٹرین گاڑی اے ایندے ویندا پے آٹا ویور اے آٹا چا کے ویندی پے پتہ نہیں ویندی کیڑی سائیڈ تے پئی ہے چلو جدے ویندی پے ونجن دیو تے باقی تاکو امید کرے سو آج دا ویلاگ ساڈا برساتی ویلاگ پسند آسی خوب سورج ہے ویلیج لائف دا پیارا پیارا نظارے دار تے امید کریسو مریسو سبسکرائب فالو شیئر کریسو وعلیکم السلام سا جی تے باقی اور انشاءاللہ راو نال سارے محبتاں کیتی رکھو تے سگوائی دے ولاگ نڈے ہو اجازتاں خوبصورت جے پیارا جے ویلیج لائف دے نظارے تے پیارے پیارے ٹرین گاڑی گزر گئے ماشاءاللہ روڈ خالی تھی گئے لنگن ٹپن والے لنگ ویسن